Awle chi bai ule vawiin a kan lo review tur tawi te hi M brem usb cable a ni a tuna mi ah hi micro usb a ni a a meter ah hi one point five meter a sei a ni tichuan in fast charging a support a fast charging a ni a tin he mi M brem usb hi a that na leh ihh usb dang te aia-- Ti mai ang. Hemi USB company dang aia a changtlunna leh a chung nunna zawk hrang hrang kan han sawi ang a. Pakhat hmaah chuanin braided a ni a. Braided kan han tih chuan hemi a phiar hi maw nylon hrui a phiar a ni a. Chumiah chuan a thatna chu hemi a rubber kan ti dawn nge a rubber ang chi tawp a USB ang hi chu a chat thei a, a khi thei a. Khatiang khanin a rinawm loh em em a. Tin umm hun rei hnuah-- I a chhe duh em em mai a ni. Chu chu USB tam tak chhiatna pakhat a ni a. Amaw chu heng ho hi chu braided a ni a, a fei em em mai a. Han pawh chah pawh tum a awleng ang pawhin han pawt mai la, a fei em em a pawh chah thei lo a, a braided a hi. In hmuh theih chuan a phiar dan a phei chu hu ngawh rawh aw. Kan zoom daih a, in hmuh theih chuan kan han focus ang a hei. Amah hi a phiar a hi a tha em em mai a ni. Tin fast charging a support a tin sawi-- tak ang khanin one point five meter a sei a ni bawk a ni aw hei hi branded a ni a tichuanin chu mi lohah chuanin hetlaiah hianin hemi ihh a kila hi a tha em em awih mai bawk a hei hi eng ang pawhin ihh han inher in hetian han kawi sawi mahse tlai han bung tur ang leh han tliak tur heti laia usb ah chuan chhe hma ber chu tlaia umm a pin awmna bul-- khi leh chat duh lai khan i ta a, tlaiah hi chuanin he mi braided a nih piah lamah hian he mi rubber ina a tuam avang bawk hian aniang chu a bend a han tih kawi a hi ih avang hianin a chhe ve thei lo tih ila kan sawi sual awm lo ve tichuanin hei hi micro usb a ni a tichuan micro usb lohah pawh hianin ih-- hei type c pawh kan nei bawk a cheng za sawmnga rupee za sawmnga chauh in kan rawn supply chhuak a tin he kan usb te hi an that chang tlutna bik ah chuan in han ti ila a tun lai ah chuan in mahni original phone usb cable emaw lo ti chhe palh ta ila dawr ah han kal dawn ila ihh usb cable matter khat a nih a maw pawh lo lei dawn ta la ihh-- Quality lo, chain a siam leh eng emaw ni mai mai ang chi kha cheng za atanga za sawm nga eng zat in ngen zawrh hi ka hre chiah lo a, i za hnih te pawh niang chu kha tiang khan in a ni daih a, amaw chu heng ho hi chu M brand ho hi chu India number one brand an ni a an quality tha power bank i siam tu te khan nia kan hre lar vek tawh ang an power bank pawh kan sap lai a chu mi ah chuan in hei an usb pawh hi a tha em em mai a kei ngei pawh hian ka hmang tawh fast charging a support a tin data sync a niang chu hemi data transfer a i Enge phone atanga computer vela hetia thil han transfer nan pawh khanin a speed a a data speed a hi a chak em em mai bawk a ni aw tichuanin a quality hrim hrim a pawt tha a tin a sei zawk bawk a one point five meter a nih a fast charging a support a one point five meter chu sei tha khawp mai a hmun hla deuh hlek atang pawha han charge dawn khanin a tawi hran lova khatia. I enge hmun remchang lo leh hla deuh atang pawh a hetah awm hun rem lo atang pawh khan ka tia va charge a phone hetia va thlek kual emaw i ngai lo khan awm hun atang khan hmun hla deuh atang pawh khan a charge theih na ah khan in a tangkai em em mai a ni hei hi em rem usb cable a ni a rupees one fifty chauh in kan rawn sale a ni a mrp ah hian in two ninety nine a ni a internet leh eng emaw ni vel ah chuan in two fifty two hundred tih vel in hmuh-- ka ring a amah erawh chu keini chuan one fifty chauhin kan supply a pahnih chin la tan ih free delivery in kan kalpui bawk a ni.